Diktator. Ezýet gören halkyň içinden çykybam, hupbat baryny ýuwdubam, ýene-de öz halkyny we özge milletleri malyndan, janyndan we hukugyndan mahrum edip bilýän adam sypatlylara berlen at.

Emma bu gün biz heniz ömür aýlawyny tamamlamadyk kiçijik diktatorlaryň däl-de, taryhda yz galdyran, hatda diktatorlygyň kitabyny ýazan şahsyýetleriň nädip bu işi ussatlyk bile ýerine ýetirýändiklerini çintgemekçi. Ýagny, nädip diktator bolmaly? Diktatorlaryň ählisi narsist, Men-men, özlerine aşa ynamly, ähli zadyň merkezinde özlerini goýýan, aşa açgöz, pursatçy adamlardyr. Emma diňe özüňe aşa ynam diktatorlyk üçin ýeterlik däldir. Maksadyňa ýetmek üçin we halky dolandyrmak üçin seni gollaýan gollawyrlar gerek. Eýsem, özüňe ynanan halky yzyňa nädip tirkemeli? Nazileriň Fuhreri Gitleriň ömür beýany, Bu soraga jogap berjek diýýär. Halkyň gahar-gazabyndan peýdalan, ýigrenji ýaý we golla bir ýygna. Gitler ýigrimi ýaşlarynda sungat dünýäsinde öz ornuny almak isleýän we şol wagtlar göze-başa düşmeýän, daşyndan seredilende hiç hili liderlik häsiýete eýe bolmaýan çepiklije surat geçdi. Emma Birinji jahan urşunda birnäçe gezek egindeşleriniň arasyndan ölmän sypmagy, onuň özüni saýlanan adam ýerine goýmagyna ýetirdi. Emma ony goldaýan hiç kim ýokdy. Şol wagtlar dünýäde şol sanda Germaniýada ykdysady krizis bilen bir hatarda gytlyk we açlyk höküm sürýärdi. Halk aç, sersepildi. Pursatdan peýdalanan Gitler halkyň ýigrenç duýgusyna ýüzlenip, olaryň aýdyp bilmeýän zatlaryny uly meýdanlarda aýdyp, bu ýagdaýdan halky diňe özüniň halas edip biljekdigine ynandyrýardy. Halk özüne aşa ynamly bu adamy yzarlap başlapdy. Gitleriň goldawçylary ýa-da gollowerleri gün geçdikçe artýar we gitdikçe güýçlenýärdi. Emma näçe aratoram, ýagny söz ussady bolsaňam, bu işiň hötdesinden ýeke özüň baş alyp çykmak mümkin däldi. Onda öz hereketiňi dowam etdirmek üçin has ulurak hile gerekdi. Öz wepaly toparyňy gur we markaňy döret. Gidler öz hereketini amala aşyrmak üçin harby, media, finans we beýleki toparlaryň başyna özüne wepaly adamlary geçirýär. Bularyň arasynda gidleriň we nazileriň propaganda ministri Gobels hem bardy. Gobels gidleriň fanatydy we onuň mediadaky abraýyny galdyrýan Ýalançy we ýalanlaryň ussadydy. Gobels, Ýalan sözläniňizde uly ýalan sözläň. Sebäbi halk, kiçi ýalanlara garanyňda, uly ýalanlara has köp ynanýar diýip belläp geçýär. Nazileriň nyşany bolan şekil, jotda murt, özboluşly harby eşikleri we Haý Gitler! hereketi Gitlere öz markasy üçin aýratynlyk berýärdi. Emma sen eýýäm garşydaşlaň üns merkezinde. A olary nädip ýeňmeli? Özüňe hyýaly duşman saýla we duşmanlaryňy ýok et. Diktatorlaryň ählisi halkyň gözünde gahryman bolmak we başgalaryny erbet görkezmek üçin hökmany suratda duşman bilen göreşen bolýarlar. Bu duşmanlaram halkyň bu agyr ýagdaýyny sebäp edip görkezýärler. Gitler ýewreýleri, Ugandanyň diktatory Idi Amin hindileri we aziýalylary, Kaddafi Ýewropany halka duşman edip, olar bilen göreşen bolup, halkyň güýjüni we goldawyny arkalaryna alýarlar. Hökümeti alansoňlar bolsa, ähli garşydaşlaryny, hatda öz egindeşlerinem geljekde özüne howp salar gorkusy bilen, ýeke-ýeke ýoguna ýanýarlar. Emma bularyň arasynda iň ussady Yragyň öňki lideri Saddam Hüseýindi. Ol liderliginiň altynjy gününde ähli egindeşlerini we ministrleri bir ýere ýygnaýar. We olara ýüzlenip, öz hökümetini agdarmak isleýänleriň bardygyny we häziriň özünde kürsä çykyp boýun almaklaryny isleýär. Olaryň içinden öňden dil duşulan biri çykyp, özi bilen bilelikde zalda oturanlaryň atlaryny agzap, Saddama we onuň hökümetine garşy agdarylyşyk planlandyklaryny aýdýar. Atlary agzalanlar bolsa, näme bolýanyna düşünmeselerem, zaldan alnyp, bigünä ýok edilýärler. We bu wideo ýazgy ähli ýere ýaýradylýar. Bu diňe ýönekeý halka däl, eýsem diplomatlara hem kimiň başlykdygyny görkezýärdi. Emma gorkyny dowamy diri tutup rejimi dowam etdirmek üçin diktatora has başgaçarak taktikalaram gerek. Hemme ýerde bol we ynamy ýok et. Söýgümi ýa-da gorky diýip soralsa, diktatorlar elmydama gorkyny saýalýarlar. Sebäbi gorkýan adam hiç zady milt edip bilmeýär. Halkyň iň kiçi gatlagyndan iň ýokarsyna çenli diktatora boýun bolmasa, olary iň agyr ýagdaýda jezalandyryp biljekdiklerini gönümel mediaň üsti bile ýaýradýarlar. Gorkyny diri tutmak üçin bolsa, hemme ýerde gulaklary we gözleri bolýar. Dogan dogany, goňşy goňşyny ýamanlar ýaly edip, halkyň öz arasyndaky ynamy ýok edýärler. Kime ynanjagyny bilmeýän halk bolsa çäresiz režime boýun bolmaly bolýar. Bu mysaly Stalin, Saddam, Kaddafi we beýleki ähli totalitar režimlerde görmek bolýar. Režimi güýçlendirmek we dowam etdirmek üçin egindeşleň jübüsini dolduryp durmasaň ir-u-giç seň ýoguňa ýanýarlar. Onda olara beriljek çeşmäni nireden tapmaly? Pul çeşmelerini döwletleşdir we wepalylygy satyn al. Diktator bolsaňam režimiň hyzmatkärleri bilen paýlaşmagy bilmeli. Çeşme üçin bolsa Halkyň ýerasty we ýerüsti baýlyklaryny edaralary doly ýagdaýda döwletleşdirmeli bolýar. Kleptokratiýa ady berlen bu usula görä, ähli çeşmelerden gelýän pullar režime we hyzmatkärlerine akýar. Saddamyň, Staliniň we Kaddafiniň režimi hem bu usuly ulanyp öz diktatura režimini dowam etdirdiler. Hukugy halka garşy taýak edip ulanyp, Gymyldan ugrundan par aldylar. Ýöne uzak wagtlap režimi dowam etdirmek üçin we öz ideologiýaňy ähli halka hatda täze nesle kabul etdirmek üçin näme etmeli? Hakykaty ýoý, ýalany ýaý. Kaddafi bilim sistemasyny doly üýtgedip, öz ýazan ýaşyl kitabyny mekdeplerde okatdyryp, hatda synagam aldyryp, täze gelýän nesili režimiň wepaly esgerlerine öwürmegi başardy we şahsy kultuny kyrk ýyl çemesi dowam etdirip bildi. Emma hakykaty ýoýma meselesinde Staliniň öňüne geçjek ýokmyka diýen. Lenin ölenden soň, başa geçen Stalin ähli gazetdir žurnallary we beýleki ähli media organlaryny hakykata garşy senzura bilen gadagan etdi. Gytçylyk bamy? Derman ýetmezçiligi bamy? Tebigy heläkçilik bamy? Bularyň ählisini ýaýratmak gadagan. Ukraina halky açlykdan gyrylýardy. Emma bu maglumaty ýaýratmak gadagandy. Halkyň ähli habar beriş serişdeleri diňe režimiň isleýän zatlary bilen doldurylýardy. Muňa görä bolsa hemme zat güläle-güllükdi. Gytçylykdan halas bolmak üçin agrosenagatyň başyna marksist we leninist düşünje bilen ekinleri ýetişdirmäge synanyşýan, bilimi ýoýan Lisinkony getirdi. Onuň ulanýan usullary halky hasam azyk ýetmezçiligine, gytçylyga we ölüme getirdi. Stalin üçin bolsa hakykat ýa-da bilimiň näme diýýändiginiň ähmiýeti ýokdy. Oň üçin ilkinji we ýeke-täk kriteriýa Lisenkonyň öz ideologiýasyna we režimine wepaly bolmagydy. Stalin dini ynanjy hem ýa ýok etmelidi ýa-da ýoýmalydy. Sebäbi dine ynanýan adam bu dünýä näme üçin geldik ýaly soraglar berip bilýärdi. Beýle adamlary satyn almak kyndy we bular režime garşy çykyp bilýärdi. Hudaýa derek özüni we režimiň öňde goýmak üçin bolsa, Pawligiň hekaýasy ýaly dürli-dürli ýalan hekaýalary halkyň aňyna sokýardy. Näçe mekir-taktikalar ulansaňam, şu wagta çenli agzan diktatorlarymyzyň hiç biri režimini has uzak wagtlap dowam etdirip bilmedi. Onda režimi has uzak wagtlap dowam etdirmek üçin Näme etmeli? Ýurdy dolulygyna türmeleşdir we nesilden nesile geçir. Dünýäň iň ýapyk ýurdy Demirgazyk Koreýanyň diktatory Kim Il Sung müň dokuz ýüz ellinji ýyldaky söweşi hem bahana edip Juçe düşünjesini döredýär. Juçe düşünjesi biz bize ýeteris diýmek. We bu düşünjä görä, eger daşary ýurtlar bilen söwda ýa-da medeni gatnaşykda bolunsa, millet ýa-da millilik ýiter diýip halk ynandyrylýar we ýurduň araçägi daşary ýurtlar bilen doly kesilýär. Metbugat we media diňe režimiň propagandasyny edýär. Halkyň başga habar alyp biljegi hiç bir çeşme ýok. Halk birigip aýaklanmaz ýaly, adamlaryň bir ýerde jemlenişmegi we syýahatlar çäklendirilýär. Daşary ýurt mediasy geläýse, diňe gözegçilik astynda rugsat berlen ýerlere gidip bilýär. Ol ýerlerde-de garamaýak halkyň ýagdaýy görkezilmeýär. Kim Il Sungdan soň ogly Kim Ýong Il geçýär we ol mediany ulanyp režimi has hem güýçlendirýär. Hatda mekdep kitaplarynda we media organlarynda özi baradaky hekaýalara ylahy sypat berýär. Oňa görä, ol doglanda iki älemgoşar we bir ýyldyz doganmyşyn. Üç hepdelikkä ýöräp, sekiz hepdelikkä geplänmişin. Howany hem kontrol edip bilýämişin. Müň bäş ýüzden ugrap kitap ýazanmyşyn. Golf oýnanda dagy bir runda şol bir topy on bir deşege birbada salyp bilýämiş. Kämil derejedäki iýmit siňdiriş ulgamyna eýe bolandygy üçin tualede hem gidenokmyş. Hatda gamburgeri hem oýlap tapan şolmuşyn. Bu propaganda usullary ulanyp, režim eýýäm üç nesil bäri dowam edip gelýär. Altmyş bäş ýylyň netijesinde ýadrony güýje eýe bolmagy Demirgazyk Koreýany eldegirmesiz ýagdaýa getirdi we režimiň dowamatyna dowam goşdy. Agzap geçen maglumatlarymyz iki müň ýigrimi birinji ýylda Netflix-de ýaýlyma berlen alty bölümlik serialyň gysgaça beýanydy. Taryhdaky bu ýowuz tiranlar baradaky has içgin maglumatlary belkem soňky bölümlerimizde tomaşa edip bilersiňiz. Jemläp aýdanymyzda, nädip diktator bolmak bilen bagly maddalary agzap geçdik. Ýöne kimiň ýa-da kimleň diktator bolup biljekdigi baradaky soragyň jogabyna Her kim diýip jogap berse boljagy.